Әссәләмү галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтү, хөрмәтле мөселман һәм мөслимә кардәшләрем! Шушы изге Шәгъбан аеның, шушы нурлы, мөбарәк булган язгы җомга көннәрендә барыгызны дагын изге теләкләр белән, мөбарәк догалар белән Әссәләмү галәйкүм, Аллаһының сәламнәре, вә рахматуллаһи, Аллаһының рәхмәтләре, вә бәрәкәтүһү һәм Аллаһының бәрәкәтләрен Сезгә сорап калабыз. Раббыбыз Аллаһ һәммәбезгә, гаиләләребезгә, якыннарыбызга, дус-туганнарыбызга, райондаш-авылдашларыбызга тазалык, саулык, сәламәтлектә генә яшәргә насыйп кылса иде. Хөрмәтле туганнар, сау-сәламәт яшибез, әлхәмдүлилләһи шөкер. Аякта йөрибез, матур тормыш алып барабыз. Менә шушы матур тормыштан без бит өлешен дә чыгарга тиешбез. Әйе, һичшиксез, барыбызга да билгеле, һәрбер мөселман кешесе үзенең җаныннан, үзенең тәненнән, үзенең булган мал-мөлкәтеннән Аллаһ ризалыгы өчен әз булса дагын ниндидер изгелеген кешеләргә, җәмгыятькә багышларга тиеш. Кайсыберләр аңлап та бетермиләр, ничегрәк була, ниндирәк рәвештә була, безгә дин тарафыннан аңа ике аңлатмасы бар. Берсе, бик хәлле, бик байлыкка ирешкән кешеләр зәкят түләргә тиеш булсалар, без инде, гади халык, булдыра алган кадәр үзебезнең өлешебезне садака рәвешендә тапшырабыз. Күп кеше сорау бирә, Хәзрәт, тагын садака бирергә, опять акча түләргә, опять каядыр нәрсәдер бирергә кирәк. Юк, җәмәгать. Садака дигән сүз ул һәрбер изге гамәл. Садака дигән сүз ул һәрбер изге сүз. Садака дигән сүз ул безнең хәттәки кешеләргә елмаеп йөрүебез дә гэн күрсәтелгән бер мөбарәк гамәл гыйбадәт булып тора. Моның хакында сезгә бик хикмәтле бер матур хәдисне сөйләп китәсем килә. Рәсүлебез Мөхәммәд Мустафа галейһи салату вәссәлам әйтә, Күллү сүләмү алей минән нәси алейһи садака. Кешенең һәрбер буыныннан, ә без беләбез, кешенең тәнендә бик күп буыннар, йөзләгән буыннар. Һәрберсеннән без булдыра алган кадәр садакасын тапшырырга тиешбез, ди. Күлле яумин тәтлүгу фихи шәмс. Көн саен бит Аллаһы Тәгалә сезгә кояшны чыгара. Көн саен сез уянып, үзегезнең чибәр, матур, яраткан туганнарыгызны, газиз якыннарыгызны күрәсез, эшләрегезгә барасыз, сау-сәламәт йөрисез. Кайвакытта сау-сәламәт булмасак та, барыбер йөрибез. Даруын эчепме, ниндидер җафасын чигепме, әмма йөрибез, әмма яшибез. Шуңа тагын шушы һәрбер көнебез өчен Үзебезнең тәнебездән садакасын тапшырырга тиешбез. Булдыра алган кадәр, ни кадәр эшли алсак, шул бөтен изге эш садака булачак. Ә монда Мөхәммәд галәйһиссәлам үзенең хадисендә дәвам иттереп безгә сөйләп китә аеруча зур дәрәҗәле мөбәрәк булган садака эшләре турында. Тәгъдилу бәйнә снәйни садака. Әгәр ике кеше талашты икән, ике дусмы, хатын белән ирме, ике туганмы, аларның арасында булган низакны бетереп, аларны бер-берсен дуслаштыра алсаң, ди, бу иң зур садакаларның һичшиксез берсе булыр, ди Рәсүлебез галәйһиссәләтү вәссәлам. Җәмәгать, элек-электән кешеләр бер-берсе арасында булган мөнәсәбәтне Тулаем рәвештә булдырып бетерә алмаганнар. Ир белән хатын аңламаган, туганнар бер-берсен аңлашмаган, күршеләр аңлашмаган бер-берсен һәм шуңа дагы без мөселман кешеләре үзебезгә генә изгелек түгел, шушы ике кеше арасында булган кыяны, шушы пропастьны бетереп, араларында без күпер төзи белергә тиешбез. Ул нәрсә күпере? Ул кардәшлек, ул туганлык, ул мәхәббәт, ул хөрмәт күпере. Әйе, кайвакытта хитриттерергә кирәк булачак. Әйе, кайвакытта әзрәк суын да өстәп куярга кирәк булачак. Әйе, кайвакытта киресенчә тыныч торып торырга кирәк. Ләкин әгәр шушы ике кешене дуслаштыра алсак, кайвакытта алар дуслашып безгә үзләре дошманлашырга да мөмкиннәр. Ләкин ул ике кешене дуслаштыра алсак, Аллаһы Тәгалә каршында зур изге садака эшне эшләгән булачакбыз, иншааллаһ. Ва тугинур ражулю фи дәббәтихи. Кешегә үзенең дөясенә, атынамы, машинамы, автобусгамы, кайда гына ул утырып, транспортка, юлга, сәфәргә чыга, әгәр без шушы изге эштә аңа ярдәм күрсәтсәк, бу дагын зур садака булыр. Бүген кешеләр, җәмәгать, беләбез, попуткада басып торалар. Безнең бөтенебезнең дә гел машиналарыбыз бар, шулай бит, әлхәмдүлилләһи шөкер. Үзебездә булмаса, бала-оныкларыбызда бар, туганнарыбызда бар. Менә шушы Үзебезнең якыннарыбыз белән машинада барганда күрәбез икән, юлда кемдер басып тора икән һәм менә шушы күңелебездә иман дигән әйбернең бөртеге булып безне җебетеп, улым, кызым, туктале, алыйк әле, менә бит попуткада кеше басып тора, өшегән бит, арган бит дип, үзебезнең машинага утыртып, булдыралган кадәр аны якынрак илтеп куйсак, менә нинди зур изге садака булачак. Менә безнең күңелебездә менә шушы иман нуры җәмәгать матур иттереп дога укуда гына түгел, матур иттереп җырлый-җырлый укылган изге Коръән аятләрендә генә түгел, менә гамәлебездә булырга тиеш. Кешене күрәбез икән, авыр хәлдә басып тора икән, ярдәм итик. Фәтәхмилүһү алейһә. Әгәр аның кулында авыр әйберләр булды икән, шушы ул авыр әйберләрне алып барыйк. Кибеттә җөрибез, кибеттә күрәбез, кемдер пятерочка магнитта басып тора, әбиләрме анда, авыр хәлле кешеләрме, гарипләрме? Аларга алыйк пакетларын ярдәм итик машинага кадәр алып барырга, өйләренә кадәр алып барыйк, күпме изгелек эшләп була. Әллә кайда еракта эзлисе түгел, җәмәгать. Әгәр савап эзлисез икән, әллә үзегезнең тирәгездә, тарафыгызда булган кибеткә барыгыз, анда бик күп төрле Савапны эшләп була. Шушы кибеткә иртән обедка кадәр күпме әби-бабай килә. Шуларның изгелегенә без дә гел кушылып, үзебезгә зур өлеш алып, инша Аллаһ, бөек садакаларга ирешербез, инша Аллаһ. Әү тарфагу ләһу галәйһи матагаху. Һәм инде никадәр ярдәм итә алабыз, әйбер ташыйлармы алар, әйбер алып кайталармы, юлга чыгалармы, юлдан кайталармы, шушы изге эштә без беренче булып йөгереп килергә тиешбез. Беренче булып җөгереп килеп, менә бу садака, мин бу садаканы үземә әҗер-савап иттереп алам. Без менә шушы әйбердә җәмәгать теге соревновательный эффект белән ниндидер бер ашкыну алыйм әле, әҗере минеке булсын әле дип, йөрәгебездә хис кайнап торырга тиеш. Менә бу хис була икән, иншааллаһ, зур садака, иншааллаһ, безнеке булыр дип һичшиксез шикләнмәгез, иншааллаһ. Вәл кәлимәту таййибәту садака. Изге сүз сөйли белү, ул дагын садака. Бер вакыт Рәсүлебез Мөхәммәд галәйһиссәләтү вәссәлам янына бер ират килеп сораган, Эй Аллаһының илчесе, мин ди байлар кебек зәкәт түли алмыйм. Гади кешеләр кебек мин инде садакасын да бирә алмыйм. Ягъни теге хәдистә әйтелгән хөрмәме, ярты хөрмә дә бирерлек хәлем юк. Минем Хатыным, минем балам бик авыр хәлдә тора, ди. Эй Аллаһының илчесе, ярдәм ит әле миңа, ничек мин изгелек эшли алам, ничек мин садака кыла алам, дигәч, Рәсүлебез галәйһиссәләтү вәссәлам әйткән, Изге сүз сөйлә, ди. Кешеләр белән мөгамәләңе матур кыр, кешеләргә елмаеп йөр. Исәнләшкәндә беренче булып кулыңны сус. Кешеләрне кочаклап ал, аларга игелек күрсәт, менә синең садакаң шушы була. Хөрмәтле туганнарым, монда бернинди авырлык юк. Бу садаканы без бөтенебез дә ала алабыз. Көненә 100 мәртәбә үзебезнең әҗерләр капчыгын тутырып, шушы мөбарәк садака белән үзебезне Кыямәт көнендә баетырга бернинди авырлык юк. Шуңа тагын изге сүз сөйлик. Изге сәлам, сә хәлләрен белешик, туганнарына сәламнәр әйтик, ниндидер бер үзебезнең телебез белән бер-ике кәлимә сүз әйтеп, кешенең күңелен күтәрә алсак, никадәр Аллаһ тагын бездән разый булачак, иншаАллаһ. Вә пи кулли хутватин тәмшиһу илә салати садакат. Эй кешеләр, ди Рәсүлебез галейһиссәләтү вәссәлам әйтә, сезнең намазга барган һәрбер адымыгыз садака, ди. Һәм җәмәгать монда сүз бит мәчет түрендә генә түгел, сүз бара, хөрмәтле туганнарым, син өеңдә укыйсың, үзеңнең э, почмагыңда, бүлмәңдә, шулай бит, үзеңнең махсус ясалган урыныңда. Менә шунда син барып, һәрбер адымыңа зур әҗер сап аласың. Ләкин монда җәмәгать бер хитрес качырылган. Нигә? Чөнки кайда без күбрәк үзебезнең адым-адымнарыбыз белән әҗер-савапны эшли алабыз? Һичшиксез, мәчеткә барып. Шуңа да кайсы берләр әйтәләр, мәчетебез җырак. Мәчетең җыраграк булган саен савабы күбрәк, садакасы күбрәк, һәрбер адымың бер садака, һәрбер икенче адымың бер гөнаһ, гөнаһны кичерү. Шуңа, хөрмәтле туганнар, намаз ул безнең Аллаһ Тәгалә белән сөйләшү булса, намазга бару ул безне юындыра торган, безне пакълый торган Аллаһ Тәгаләнең бер чарасы. Бер яктан ул безнең савап капчыгын арттыра, икенче яктан ул безнең гөнаһ капчыгын киметә. Шуңа дагын намаз бик аеруча зур гамәл булып тора. Ва тумитул аза ани тарикы садака. Һәм хадисның ахырында Рәсүлебез галәйһиссәләтү вәссәлам әйтә, менә син урамда юлдан барасың, шушы юлда барганда ниндидер ботаклар, ташлар, чүпләр, анда бутылкалар, төрле кирәкмәгән нәрсәләр ята, син шуларны алып ташлыйсың икән, кырыйга алып куясың, чүп савытын алып барып саласың икән, менә шушында синең инде зур садакаң. Икенче бер хадис риваяттә әйтелә, бу синең иманыңның күрсәткече булып тора ди. Тагын кабатлап әйтәм, хөрмәтле туганнарым, Дин ул матур иттереп дога уку түгел. Дин ул матур иттереп мөселманча киенеп, төренеп җөрү түгел. Дин ул кайчан син барасың, шул ук петеречка магнит кибетенә, находка кибетенә, шулай бит, шунда барасың дагы һәм күрәсең, чүп ята. Үтеп китәсең, гафиллек белән, беспечность белән түгел, ә менә шушы чүпне аласың дагы, чүп савытны алып ташлыйсың. Менә шушында качырылган дин, хөрмәтле туганнарым. Матур, бөек сүзләрдә түгел. Матур иттереп җырларга, матур иттереп сөйләргә авыр түгел. Матур иттереп кешене киендерергә дә гел бернинди мәшәкать юк. Ә менә күңелеңне җебетеп, кемдер ташлап киткән чүпне чүп савытына салып, үзеңнән чисталык, пакьлыкны күрсәтә белү, менә динеңнең күңеленнән аны тышка чыгаруың, менә инде ул дин. Менә ул диннең төп нигезе, чөнки ат-тахуру шатрул имән дип Рәсүлебез галәйһи ссәләтү вәссәлам тиккә генә әйтмәгән, иманның төп баганасы ул чисталык, пакълык. Һәм чисталык, пакълык дигән сүзне күп мөселман кешеләре нишләптер туалетка комган белән йөрү дип кенә күз аллыйлар. Хөрмәтле туганнарым, гарәп илләренә, ул мөселман пакыстаннар, һиндостаннарга карасаң, әйе алар комганнар белән җөриләр. Әйе, аларның арткы өлешләре ялтырап тора, көнне күп мәртәбә югач. Ә менә урамда, ишек алларында, территорияларында аларның шәһәрләре пычрак. Анда йөрерлек түгел. Шуңа да, хөрмәтле туганнарым, исегездә калдырыгыз. Иң диннең зур күрсәткече, ул кайчан кешенең өендә чиста, Кайчан аның тәне чиста, кайчан аннан тәмле исләр килә, кайчан аның машинасы, кайчан аның ишек алды, ул йөри торган урамы, ул йөри торган кибет, ул йөри торган бөтен шушы авыл, шәһәрнең өлеше чиста була икән, монда дини кешеләр тора дип без һичшиксез әйтә алабыз. Әмма әгәр ул җирдә мәчет тә торып, ул авылда урамнар пычырак булса, аның дин тота торган кешеләрнең ишек аллары, өйләре, бөтен территорияләр пычырак булса, бу кешеләрнең диннәре, хөрмәтле туганнарым, телдә, сүздә матурлыкка гына. Чөнки без исегездә калдырыгыз, иң зур садаканы шушы чисталыкта таба алабыз. Раббыбыз Аллаһ Субханәһү вә Тәгалә һәммәбезнең күңелебезне иман тауфикта кылсын, гамәл гыйбадәттә шушы изге җомга көннәребезне уздырырга насыйп кылсын. Киләсе шушы шәһре Рамазан изге айларда руза шәрифләрен тотып, Раббыбыз Аллаһ Тәгаләнең тагы-дагын аеруча зур ризалыкларына ирешергә, бәһеттә, тазалыкта булырга Насыйп әйләсә иде, әмин. Әссәләмә галәйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһ. Раббыбыз Аллаһ Тәгалә һәммәбезгә, якыннарыбызга, туганнарыбызга тазалык, саулык, сәламәтлекләрен бирсен, иман-тәүфикъ табылыйк, иншаАллаһ.